Hemmäňize salam. Geliň biz bu gün nemes diliniň harplaryny we nemes dilde sözleriň dogry okalyşyny öwreneliň. Harplara Das Alphabet ýa-da Das ABC diýilýär. Häzir indi harplaryň dogry okalyşyny öwreneli, bu bize gerek bolar eger-de biz bir nemes adam bilen gürleşenimizde ol biziň adymyzy sorasa we düşünmese biz harplap öz adymyzy dogry düşündirip bileris. Şeýlelikde, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,

Ýa-da matematikada beta meňzeş, ýa-da b harpymyza meňzeş SZ ýa-da şarfs S, ýagny ýiti S harplarymyz. A umlautlaryň okalyşy edil türkmen dildäki ä, ö, ü harplarymyzyň okalyşy ýaly sesleri meňzeş. Ýagny, äpfel, alma, wäliň, saýlamak, öl, ýag, Möbel, mebel. Übüň, gönükme, tüwi, gapy. Strasse, köçe, fuss, aýak. Indi häzir diftonglary öwreneliň. Diftong, bu iki sany çekildiniň birigip bir ses çykarmagy. Ýagny diftonglary biz A Meselem, bir sözi bogna böljek bolsak, bir setirden başga setire geçirjek bolsak, biz diftonglary bölüp bilmeýäris, sebäbi diftonglar bu bir ses berýär. Ýagny, Haus, jaý, Auto, maşyn, Mais, mekgejöwen, Maý, maý aýy. Indi ä bilen u harpymyz oý sesini berýär, ýagny boýme. Agaçlar, Häuser, jaýlar. E bilen i harpymyz aý sesini berýär. Fleisch, et. Mein, meniňki. E bilen u harpymyz a, oý sesini berýär. Heute, şu gün. Neun, dokuz. Indi bärde iki ýa-da ikiden köp bolan harplaryň birigip çykarýan seslerini öwreneli. Ýagny, ýake, penjek, zak, halta, rok, ýubka, a, k sesi eşidilýär. Indi ih, men, nicht, ýok, buh, kitap, h sesi eşidilýär. Sechs, alty, Fuchs,

ýagny güýçli şemal, ýagyş ýaganda. Ä, s, t harplary sözlemiň başynda s harpy ş diýip okalýar. Indi bu üç harpymyz ş sesini berýär, ýagny şule, mekdep, şön, owadan, fiş, balyk. Bu dört harpymyz ç sesini berýär. Doýç, nemes dili, çüz, Sagbollaşmak ýagny sagbollaşamyz we çüýs. Sag boluň. K, a, a, Q we U harpymyz kw sesini berýär. Ýagny kwadrat, ku, dörtburçluk. Kwalitet, bir zadyň hili. Kvalle, meduza. N, G harplarymyz ng sesini berýär. Ýagny ýuň, ýaş, oglan, gyz. Laň, uzyn, zeňňe, aýdymçy. R harpymyz ýönekeýje r sesini berýär, ýagny raýn, Raýn derýasy, ritmus, ritm. Teate, teatr, Tomas, oglanyň ady, tema. Ýönekeýje t sesi eşidilýär. Zitsen, oturmak, setzen, oturtmak ýa-da goýmak. Ýagny şu ýerde z harpymyz s eşidilýär. U. Leads aýdym sieben, ýedi, ýagny bul iki harpymyz diňe i harpy eşdilýär. Bu iki harpymyzda diňe t eşdilýär, ýagny ştat. Indi a, c we h harplarymyzda h sesi eşdilýär diýdik, ýagny ih. Nih, buh. Ýöne ha harpyň eşdilişiniň hem iki görnüşi bar, ýagny ýogyn ha we inçe ha. Ýogyn ha bu haçanda a, o, u çekimlilerden soň şu s we h harpymyz gelse, ýagny dah, nah, ýogyn ha. Beýleki görnüşlerde inçe ha, ýagny milh, ih. Indi bir sany harpyň, meselem, sözlemegiň başynda ýa ortasynda okalyşy üýtgäp biler. Şolary üstünde durup geçeli. Ýagny, s harpy eger-de çekimliden öň gelse, onda s harpymyz z diýip okalýar. Ýagny, zona, gün. Släzen, okamak. Käse, peýnir. Unze, biziňki. Ine, çekimli, çekimliden öň geldi, şonuň üçin z diýip okalýar. Indi h harpy meselnamiň başynda h diýip okalýar, ýagny honig, bal, helfen, kömek etmek, haben, bar bolmak. H harpymyz çekimliden soň gelse, onda h harpymyz okalmaýar, ýagny zon, Ogul faryn sürmek, çelin tölemek, zeýin görmek. Çekimliden soň okalanok. Ine islendik iki sany meňzeş harpymyz islendik. Şol harplaryň diňe biri okalýar. Ýagny, zoma, tomuz. Çime, otag. Bite, haýyş etmek. Trepe, basgançak. Indi aşakdan ýene dört sany harpymyz bulardan meselem getirdim. Ýagny adaçyk ýagny islendik dilde Islendik diliň sözleri bar. Ol sözler şo diliň öz sözi bolup bilýär. Şeýle-de ol söz daşary ýurtlardan alnan sözlerem bolup bilýär. Islendik dilde. Ine şu ýerde meselem, ts harpymyz eger-de nemes diline meselem şo sözler daşary ýurtdan dilinden gelen bolsa, onda şu k diýip okalýar. Ýagny, klaun, masgarabaz, kafe, kafe. Eger-de söz nemes diliniň öz sözi bolsa, ol ts diýip okalar, ýagny cent. K bärde ts. Daşary ýurt dili, daşary ýurt dilinden gelen söz, nemes diliniň öz sözi. Indi ýod. Ýod harpymyz, ýagny ýage, ýage awçy, ýar, ýyl. Ýagny bul nemes diliniň öz sözleri, y diýip okalýar. A daşary ýurt dillerinden alnan söz bolsa žurnalist, jaz. Ýagny j j ýa ž a bärde y. Ýagny daşary ýurt dillerinde j ýa-da y ž a nemes dilinde y. Indi a fau harpymyz Eger-de daşary ýurt dillerinden alnan söz bolsa onda w, ýagny waze. Eger-de nemes diliniň öz sözi bolsa, onda fau harpymyz f diýip okalýar, ýagny fata, kaka, fogel, guş, fie, dört. G harpymyz, eger-de daşary ýurt dillerinden alan, alnan bolsa, daşary ýurt dilinden alnan söz bolsa, ženi, zihin, garaž, a, Eger-de nemes diliniň ös sözi bolsa, g, ýagny gast, myhman. A bular ž diýip okalýar, daşary ýurt dilinden alnan söz, nemes diliniňki g. Indi şu ýerde azajyk g harpy barada belläp geçdim. Ýagny nem g harpy sözlemiň soňunda gelse, tak, ýagny k sesi eşidilýär, tak, gün. A, Şu gün, ertir, şeýle gün, asmandaky gün däl. A ýa-da i we i bilen g bolsa ih diýip eşidilýär. Ýagny g harpy derek h harpy eşidilýär. Ýagny zwantih, ýigrimi, draitih, otuz, firtih, kyrk we şeýle. I meniň islendik aýdan zadymda hemişe şeýle bolýar diýip Ýok, sebäbi hemişe grammatikada, hemme dildede kadadan çykýan zatlar bar. Şony ýadymyzdan çykarmaly. Şeýlelik bilen şu günki temamyzy gutardyk. Köp-köp sag boluň. Peýdaly bolandyr diýip umyt edýärin.